O, siwai, sydd ydych chi? Y chroeso i'r bedwaredd benod ar ddeg o'n de, yng nghyfres codi gweithdy pedair cainc. Um, ia, mae'n fendigedig, mae'n ddi Sadwrn yma, ddi Sadwrn, ola Steddfod, a ni fyny efo'r teulu bach yn yr egaron am rhyw chydig ddyddiau wsos yma. A ar god i gael chwip o Steddfod. Um, o, diolch yr iawn i bobl Ceredigion a Thregaron am y croeso ar gon i di wir fwynhau. De. Gweld gymaint o hen ffrindiau. Yn ystod yr wsos hefyd, da ni wedi rhyfeddu de, ar gyfaint o bobl yn dod draw i sgwrsio am yr adeilad yma, am y gweithdy uh, newydd pedair ac ainc, felly um, nifer o bobl o'n i rioed i gwrdd o blaen, ond um, ie, yes, sydd wedi bod yn well, rhyw ddilyn hynt a helynt uh, wrth godi'r fframyn bren yma, felly. Um, ia, diolch o galon am ddod draw am sgwrs, ewn o'n i wir wedi mwynhau, o'n i wedi rhyfeddu, dweud gwir, uh, fo gymaint, um, ia, diwch, wedi difyrru 'lly o dy ramblings i 'na'n difyrru bawb ond dywch dyna ni ydyn ni'n ymddiheuro ni'n gorfod torri ambell i sgwrs y fyr wrth i'n merch fach ddwy oed i redag i'r pellter o wedyn angen rhedeg ar ei ôl yn doedd ond um, ie yeah, wedyn um, ie yeah, ein braf cael cwrdd â chi wir um, ie yeah, diolch yr iawn am ddilyn ond ie uh, yeah, dyma ar un o bryd dwi wrth i wneud wan uh, heddiw uh, gosod wrth i'n gosod y pyrlins ar ben y to dywch chi droi'r camau Lle dyma chi, fel y gwelwch, mae ddiwrnod godidog arall yn y dyffryn. Um, ia, mae diwrnod lle dwi'n chwsu cwrw Tregaron o'n nghorff yn debyg felly. Ond ia, rhain ydy'r pyrlins felly, fel y gwelwch chi mi, mae'n o'r gyfres o flocia bach uh, sydd wedi cael ei sgriwio lawr i raftar, dewch chi ystyn sgriw, yr sgriws glamp o sgriws mawr o lun, um, sgriws chwe modfath dyn nhw, um, yn angori yr er blociau yma lawr i raftar diban rein ydy de. Wel, feddyliwch chi o'n pan mae fydd y sheet zinc wedyn yn cael ei sgriwio lawr ar ben y pyrlins yma. A wedyn, yn raddol, dydwch chi os oes yna eira mawr uh, neu be bynnag yn eistedd ar ben y to. Yn raddol de, dros amser, mae'r tyllar sgriws yn gwanhau. A wedyn, yr tueddiad ydy wedyn, mae'r to eisiau dechrau llithro i lawr yr afters. Wel, y diban y blociau yma wedyn, de, ydy cadw, neu i ryw dri atal hynny rhag digwydd. Um, Gafon na gymaint a hynna, lle, uh, wyth modfedd i gyd y fanna, o uh, rhyw fath o ffrithiant, lle, Bydd yn arafu'r broses o ddisgyrchiant yn llusgo'r to i lawr felly. Um, a hefyd um, mae drosod y blocio yma, mae ydych chi'n atal, helpu atal y pyrlins yma hefyd rhag droi a thwistio wrth i ddyn trychu. Um, ia, mae yna 196 ar rhain i gyd. Um, dipyn go lew o waith sgriwio. A wedyn, ia, dwi wedi codi'r pedair gyntaf ochr yma, gynnau'r dair arall i fynd ochr yma a pedair lawr yr ochr bella cw. Um, ie, wedyn mae rhywbeth, um, ie, mae rhyw deimlad digon anghysurus yr ydw i'n gweithio uh, gyda uh, cymorth yr hafyn yma lle da. Um, achos fod rhywun yn mynd fyny lawr y to mewn gwahanol lefydd sy'n gweithio'n reit gyflym felly Um, fysa hi'n anodd iawn, a neu fysa hi'n gyr yn pen, gorfod collapsio'r sgaffold a wedyn ail godi a collapsio i ail godi o hyd, felly uh, wrth fynd o un adran yn y gweithdy i'r llall, felly drwy weithio, um, gyda i'n hen uh, harnas fynydda a dyfais uh, a pseilio felly, um, wedyn uh, na gwlwm wedyn a i grib y to, felly, ie, dwi'n trio gweithio mewn modd diogel. Cos um, ia, dwi'n mynd o'r hoff o weithio ar uchdar a imig o fydda, um, yr air ogia yma ben ton. Weithiau, dwi'n edrych arnyn nhw, argof, off, crodi, codi croen gwydd, ar dweud dweud y gwir, de. Um, ond dyna ni, um, gweithio ar uchdar fydda i'n mwsnos fach dda arall, nes i'r to yma. Nes i'r gweithdy a gael coron ar ei phen fel 'thai de. Ond yym ia wedyn mae rhywun yn trio yn dydi wastad gweithio mewn modd diogal bob tro yym dych ch'mo' ma' ryw dim ond unwaith dych chi'n gorfod disgyn de felly ond dyna ni yr nodyn uh, reit lwm di yno yna i newid y sgwrs felly ia wedyn na diolch i un o'r pethau oedd yn haroi Tro ni draw yn y swyddfa de, dywch o gymaint o gwestiynau yn cael ei holi i mi. Um, oes oes gen chi gwestiwn am yr hynny dwi'n neud, neu yng ngwaith dydd i dydd hefyd de. Dych o, peidiwch o fod ofn cysylltu neu ngora glas i ateb eich gwestiwn lle. Ond um, ia, am y tro, mae'n dywydd bendigedig. Um, I ryfeddol o dweud gwir, bod i di aros mor sych gyn hirat. Um, Dwi'n rhyw Dri, pedwar diwrnod ella law dwi wedi cael tra'n gweithio ar y ffram bren gyfan yma. Um, a dych, dwi bod yn gweithio arno fan am ddeufis, felly um, ia, dych bod, um, dyla'r uh, holl lywydd braf yma fod yn uh, rhyw nicas reit glir am newid hinsawdd yn fydda. Ond dyna ni. Ond um, ia, na, diolch yn ewch chi am wylio'r diwedd ara yma. Uh, na i bostio'r Wel, yn isaf fyth, mae'n siŵr, um, pan ddaw i'n bryd e, i osod y tos inc, a gowch chi glywed mwy am yr hanes bryd hynny. Iawn, am y tro wan, bob wyl chi.